Endlech Summer!
Dat hei ass. De Maybe Sex Book Club.
Dëse Summer presentéiere mir Iech all zwou Wochen. E quiert Buch fir Är Vakanzelektür.
Hallo, ech sinn de Joël an ech presentéieren iech haut déi éischt Episod vun eisem Summerprogramm. Mir wäerten nämlech net wéi gewinnt eng grouss Ofschlossepisod maachen, mee iech mat eisem Book Club de ganze Summer iwwer begleeden an iech queer Buchtippe fir är Vakanzelektür ginn. Ech schwätzen haut iwwer Manhunt vum Gretchen Felker-Martin. An dësem postapokalypteschen Horrorroman gëtt eng Welt beschriwwen, an där all Mënsch, deen ze vill Testosteron am Kierper hat, sech duerch ee Virus an eng Zort Zombie verwandelt huet. Iwwreg bliwwe sinn cis an trans Fraen an och e puer transmaskulin Leit, déi beim Ausbruch vum Virus d'Chance haten, grad un engem niddrege Punkt an hirem Testosteron Zyklus ze sinn. Am Roman gëtt d'Geschicht vum Beth a vum Fran, zwou Transfraen, déi sech op der Flucht virun TERFs, déi d'Muecht iwwerhuele wëllen, befannen, erzielt. Ausserdeem musse si, fir iwwerliewen ze kënnen, eng Substanz aus den Hoden an aneren Organer vun den Zombie-Männer extrahéieren. Hir zimlech schlecht Situatioun gëtt e bësse besser wéi si de Robby kenneléieren an duerch hir Bekannt Indy an engem Bunker vun enger Milliardärsierwin landen. Hei ass d'Liewen an der Post-Apokalyps scho bal luxuriéis.

Un Manhunt ass esou gutt wéi alles queer. Déi meeschte Charaktere sinn op déi eng oder aner Weis net cis an oder net hetero, an déi, déi et sinn, si Monsteren, ob wuertwiertlech oder just metaphoresch. Dat déi ganz Welt géint déi zwee Haaptcharaktere Fran a Beth ass, ass sécherlech keen Zoufall, mee eng net esou onbedéngt subtil Allusioun op d'Realitéit vun Transmënschen

Mee och nom Ënnergang vun der Welt hale Queers hei net op, sech a komplizéierten a komplexe Bezéiungen an messy Sexzeenen erëmzefannen. Dat ass deelweis vläicht esouguer scho bëssen ze vill des Gudden. Ier ech Manhunt ugefaangen hunn, hat ech schonn dem Torrey Peters hir Kuerzgeschicht Infect Your Friends and Loved Ones gelies, déi als Inspiratioun fir Manhunt gedéngt huet. Ech muss soen, dat ech d'Konzept vun der Gender-Apokalyps hei e bësse besser ëmgesat fonnt hunn, mee ech hunn Manhunt trotzdeem zimmlech gutt fonnt. Wat mir nieft der Iddi besonnesch impressionéiert hunn, ass wéi, op d'mannst scheinbar, realistesch mam Thema vum Zesummebroch vun der Gesellschaft ëmgaange gëtt. Allerdéngs muss ech och soen, dat et an der Geschicht relativ vill Zäitspréng gëtt, déi ech zum Deel e bësse verwirrend fonnt hunn. Besonnesch wann een d'Buch als Audiobook lauschtert, kann eent do liicht duercherneen ginn. Och wann d'Buch als Horror verkaaft gëtt, sou ass dat éischter wéinst dem ville Blutt a Gore wéi wéinst der eigentlecher Thematik. Ech géif Manhunt net jidderengem un d'Häerz leeën, well et zum Deel immens detailléiert an der Beschreiwung vu Gewalt ass, och sexualiséierter Gewalt. Fir mech gouf et schonn direkt am éischte Kapitel eng Zeen, bei där ech bal opgehalen hätt mat liesen. Trotzdeem géif ech Iech d'Buch recommandéieren, wann Dir mat Gore a Gewalt keen oder wéineg Problemer huet an Iech d'Thema vun der Gender-Apokalyps interesséiert. Aneschters wéi a villen aneren Zombie-Medien ass hei de Fokus net esou vill op de Monsteren, mee op déi Iwwerliewend an wéi si mat hirer Situatioun an een deen aneren ëmginn. Manhunt vum Gretchen Felker Martin ass am Original bei Tor Nightfire erauskomm, et gëtt och eng Versioun als Audiobook. Eng däitsch Iwwersetzung gëtt et ënner deem selwechtem Titel beim Festa Verlag. Och eng franséisch Versioun mam Numm Chasse à l'homme gëtt et. Iwwregens huet d'Lily Wackowski ugekënnegt, Manhunt als Serie verfilmen ze wëllen.
Dat hei war. De Méi wéi Sex Book Club.
Dëse Summer presentéiere mir all zwou Wochen ee queert Buch fir är Vakanzelektür. All Informatiounen zu dem Buch fannt dir och op eisem Instagram an op sexpodcast.lu.
Wann iech méi wéi Sex gefält, zielt äre Frënd, innen a Bekannte vun eis an hutt e schéine Summer! Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara,